Amma har'a magaalaa tana keessa abboyeettuma isaati akkanatti luttuu tanaa fi kakka birraa kanaa fi kakka nama akka duniyaa kanaan na fuusise namaan na fuusise yoo kanaan juu taates akkan itti jalaa baasu bas. Gareen tiyyaas obboleessi kiyyaas obboleettiin tiyyaas haati tiyyaas abbaan kiyyaas waa hunda tanaa taatu miciyoo tiyya. Ilmoo tee. Ee wajjin. Ay rabbi siyaa guddisu ammallee siif haa dhisu. Awwalaas illee ba kalaas Nama tokkoon amanu amma akkumaan isiniin jeetti uffata kiyya fuula dura malee udduubaa hin amanu kophaa tiyyaan jiraadha kophaa tiyyaa hin amanamu akka hin amanu rabbi abba fadhee miccitu misxira narraa baasee boodarra yoona jibbees aala wasaala dantaa isaati bas ammaan khalaas.
Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu daawwattootaa fi hordoftoota keenya qaalii gaggaarii kan biyya keessaa kan biyya alaa kan fagoo kan dhiyoo salaamana keenya kan onnee irraa burqee balaliisee isin bira haaguu isin jecha arraas waa hunda deebinee jirra maarri qabattanii deebisan jechuun kan isin oolamu oowwaatu nu fixe oo dubbiin nu oowwiste walumaanuu oowwinee jirra Mee ibsu salaamata gaafadhu.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Dafee salaamtaa isin gaafadhe. Duraan diina hin jecha tokko ijuu kee oowwan dandeenyu jee an laal. Oowwaa miti osoo waan fudhatees oowwan dandeenya. Maaliif namni gabbataan faayidaan qabu oowwan danda'u. Tamam. Galatoomi.
An sanallee gabbataa miti. La namni furdaan oowwan danda'u namni qallaan ammoo waama hundaa danda'a jeetiin isiniif himee jira. Takkanaa ta'e eegaa dhaabbadhaara deebi'eetiin salaamtaa isiniin ja'a. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota asaantii wuud jirra jirtu isiniin jechaa nagee qabdanii jirtanii alhamdulillah rabbi alamin bakka jiru rabbi nagee nutti haa ta'u nutis jirra diine. Eessaa baate har'a? Arraa iftuutani yeroo cufaa'u si bira jirra, si waliin jirra, si cinaa jirra. Ammoon ati namni namni na bira hin jiru jechaa jirta. Ta afaanii ta'e.
Eh, Kanaafuu eh, wanni irraa sana deebise eh, waan birraa fi eh, faaxumaatu sirra xoofu jiran kanaatu seele eh, birraan eh, tokkoffaa duraa akkumaan sin jechaa turetti eh, eh, fedhin naasaa ammaa hoo waan inni irra dhaabbatee si jala deemu jiruuf ah, agarte jechuu kiyya. Ati nama dubbata dheengadda illee guyyaa iccitii san sirraa baasuu deemu sirraa baasee booda si darbaa. Eh, ijetti akkuf hin teessuu Aha. sin jee. Laakiin oggus illee siin jeen ilma namaa hin amanamu an kan hin amanu rabbi abba fadhee miccitu misxira narraa baasee boodarra yoona jibbees aala wasaana dantaa isaati bas ammaan khalaas nama takka awwalaas illee bar khalaas Nama tokko hin amanu amma akkumaan isiniin jeetti uffata kiyya fuula dura malee udduubaa hin amanu kophaa tiyyaan jiraadha kophaa tiyyaa fi akkumaan isiniin jeetti ilmoo tiyya bas. Aroo- Gareen tiyyaa sobboleessi kiyyaa sobboleettiin tiyyaa saatii tiyyaa sabbaan kiyyaa waa hunda tanaa taatu micoo tiyya. Ilmoote. Ee wajjin. Ay rabbi siyaa guddisu ammallee siif haa dhiisu. Bakka rabbi naa Ani godhu. har'a wanni asiin na deebise. Seelee dheengadda viidiyoo birraa oroo hojii marte. Tamam. Birraa ooy ooroo hojii marteeti birraa ooroo waan iccitii barbaadu sirraa arkate tamam. Ee si biraa deeme. Faaxuma sele si haddaddee sele ee hangaa lubbuu si isii dabarsuu sin dhiisu sin jette. Akkasuma Lubbuuti gara dabarsuu mitiiti. Akkasuma. Lubbuuti hanqan takka waan takka.
akkasumaan sin jedhe geeffadhu akkasuma. Ee fiiduu ati marti sana dhaabbadhee sana irraan tana sele Ma guyyaa sanillee dhufeetiin asirraa si dhabee. Eh, Guyyaa isiin akkas gootu sanillee dhufeetiin asirraa si dhabee. Seelee Faaxuma wanni miidiyaa kanarraa dhabamteef seelee lafattiin sirraa dalageetteeti. Birraa fi Faaxuma harka wal keessaa qaban. Iftu amantus amanu baattus an ammaas ta'e borus ta'e dhugaan siima. Tamam. Birraan amma micoo ati birra qama kan ta'eef bakka isiin jirtus nama inni isiin bira jirtus himteef. Tamam. Guyyaa san booda si deebi'ee birraan. Danduma isaati dhagee. Si deebi'ee.
Kanaatiif karaa tolfate dhagee diinee yaa Oromoon akka ittiin siima. Haatee bareeddi yennaan karaa kaa dhufa jirti dhaabbadhu ni ilaalta. Laakiin waan karaa kaarra deemaa dhuftu waan namatti as deemaa afaan hin deemu. birraa yoo wanni natti isa fidu hin jiraanne gana aala wasaalan baga waan san hojjete yoo ammoo gana karaa itti narra dhufu qabaate akka itti na deebu isumaa beeka filmii kasee irratti hojjeteef kuteemi kalaas falonatti haa dhufu falonatti hin dhufin gaafa na dhufe waan hin jehuun anaa beeka Ati ma ati maan tana guyyaa san maara dhaabbatteeti seere maara dhaabbatteeti isa kana seere ee warri lafaatiif warri samiitu birraa bara kennaan jaanitiin ani yaasin amanneeti seere

Ilmoon ati obboleessa keeti eeka dhiiga keeti miti hin jeen si wacaati miti hin jeen mee hin jeen cora kana kaniif qulcuuxee hin laali hin jeen si dhukkuba moo sin dhukkuba si laalatu moo sin laalatu hangasuma takka hin jeen hangasuma takka iftuus warri isaanii ammaa hoo namni si sile hangasuma takka jaalataa hin jeen hanguma ati ilmaan kee obboleessa keeti jaalatu sana kanaafuu maal hin jeen ni beektaa waan ajaa'ibsitu ta'u viidiyoo sana daawwachuu hin qabdati ati hin jeen Iftuu fi Abrahaam jidduu wanni takka waan sana kana takka illee hin jiru hin jeen. Seema nagaan jiraatta haala hoosaan hin jiraadhu hin jeen. Nagaan jiraachuu baatta immoo nam tokko illee namni nyaachisee obaas tokko illee hin jiru hin jeen. Seere namni bishaan dhugee ci- rafu hin jiru. Fayyu amma Kanaaf immoo ni adabatta moo hin adabattu hin jeen. Ani immoo egaa har'a egaa miidiyaa duratti hin soji haase. Seere boru immoo yoo waan akkanaa irra dhufte taate seere harkaan siraan ooluudha. Tamam. Ammaas takka. ta- Takka fadhagee fursinoo. Guyyaa lama dura

Waan inni isin jenne siin hin je'u. Ati ma akka natti aartee jirtus, akka na mufattee jirtus, akka waan feete naan jechuuf si galee mirga qabdus niin beeka. Tamaam? Kana waan ta'eef ani wallaah ani wannin siin je'u wanni kana cufa si godhaa jiru, wanni kana cufa sirratti dalagaa jiru si galee jaarsa keeti.

an nama takkaffaa shariyaa islaamaa baratee beeku tamaam miila jaarsaa jalaan jennata seeyanii takkaa jira tamaam an jaarsa kiyya yoo kanatti narra deemeeyu niin obsaaf malee nama fiigee afaan fiigee waajuu ni miti arrallee barullee yoo innis fuudhe jaaladheetiin fuudhe iftuu tiyya naan jee waaniin shariyaa san beekuufin haadir Jetan.
Ewa baga foto jaattee foto mijaan. Yoo ammoo har'a magaalaa tana keessa abbeettuma isaati akkanatti luttuu tanaa fi akka birraa kanaa fi akka nama akka duniyaa kanaan na fuusise namaan na fuusise yoo kanaan juu taates akkanatti jalaa baasu anaaf beeka. Tamaa. Maal isin Saniifuu jaarsi na bira kabaja qaban. Dhugaa Akka namaan keetti beeku. ammallee kabaji seenee. Saniifuu- Maal fi kan isin jaalibee taaftu? Mooniin dharraa abdii kan isin jedhu beektaa? Dila roorroon tun sirra deemtu laal. Inni kun nama miidiyaa hordofu tokko. Inni kun nama miidiyaa nama yuutuubaraa tokko. Seeree? Dila roorroon akkana sirra deemtu jirtu. Seeree? Jaartii tiyyaa harkarraa fuudhaa jechuu isa qabdi moo isa qabdi jirtu. Isa ni qabdi. Gaafiin tun nattuu dhukkuba sammuun nattuu hojjetu. Kanaafin baraa wanni Deebitanii isin na jedhu. gaafattanii isin magaalaa Amma- sana amma dhaggeeffadhu. keessa yoo inni fira fira ni qaba obboleessa ni qaba obboleettii ni qaba tamaam tokkoffa mataan Abdu Naasir firasaati. Tamaam. Guutuun keessan yoo yaamuu dadhabdan tokko kamitti hojii isaa gadhiisee gaattanii magaalaan addan tun dhiyoodha akka Ibraahim asiin na godhee kutanii beektanii akkatti naaf inni asii wal mari'annee waa hundaan qajeelchinanii beektanii eegii inni karaa kanatti hafe maaliif waan kana muraadan tatanaa bakkaan hin guutin beektanii Magaalaa hadan tana barboo qarshii dhibba lama suudii gaggeessee gad nama fida akkamitti dhaquu dadhabdanii asi silli waa'ee kiyyaa mataa isin nyaataa'u asiratti isin naa geessanii jirtan isin quufeetin jira. Eh, galatomi.
Aywa. Galatomi jecha kana waan nuun jechuu qabdu waan nuun jett- waan nuun jechuu qabdu jette. Kaala, Ilmarra afaan dubbii abbaa kamiin- fakkaataa afaan kamiin dhageeffa waan dhiftu afaan tani kamiin dhagee- dhagee- dubbatti dhaggeeffa dhiftu tani laal arraas ta'e boruus ta'e jedhee ati haqa nurraa ni qabda.

Waan arra booda yoo roorroon takka arra booda akkasitti deebi'u taate sele anaas durru jira. Lubbuu kun morma kiyya kanaan seekan arra booda. Lubbuu Tamam. kan kanan ni- Maaliif ni beekta? Arra laal laal. Arrarra boru hoyyootti boru iftaa hoyyootti dhoosuma deemu jirruti ila aaddii kana geesse. Ila Birraanis borru dhaggeeffadhu. nama borru Birraa- iftaa- laal. iftaa irra borru. Birraanis dhaggeeffadhu. Birraanis yeroo Gara kam meessi jettan iccitii san kanaan? iccitii iccitii san micoo keessa siree isaa baabatee ani guyyaa sanis maal hin jedhe birraan iccitii siree isaa baabateeti seeree

Kuni jarri kun yoo ummata kana sirraa dhoorku dadhabe sile waanuma miidiyaa kanarra dhaabbannee sile daawwattoota furdoottota teenyaaf yaadda dabarsinu takka illee fira dhaabna. Tamam arra boodaatis takutti hundootaaf ta'e guddoodha. Sile Ani sin dhiira jaarsa kiyyaa fi kanaafuu takkittiin anaa miti tatiyyaan maalaa jabboondeessa akkamitti isin gurbuma tokkicha san Gurguma tokkicha isaan gaafatanii sagalee isaa qilleensa kanarratti akka onlaayinaan fayyadamne Ibraahim yuutuubii nama yuuyyee seenaa irraa komantii ni barreessa nama yuuyyee irratti. Abrahaam. Sa'a 24 Ni online.
barreessa bar Abrahaam as ba'ee dubbadhu obboleessa kiyya Abrahaam a- Maal obbo Ahud dadhabdarree? Maal obbo dadhabdarree? Ahud amma bilbila kiyya siifii nima dhageeffadhu torba torba takka afur torba sagal 3 4 7 bilbilli kun yoo sirra bu'e beekaa bilbila firraa hawwalte seelee bilbila beekaa firraa hawwalte yoo bilbilli kun sirra bu'e seelee bilbila kan neelaa kaasnaa si hojjaa so'a ana diinee seelee ana diinee si hojjaa so'ati neelaa kaas irraan si deebi'a maas bilbila torba torba takka afur torba sagal sadii afur torba Ibraahim obbo Hud Qobboo Hud, na jalaa kaasi bilbilli kun bilbila kiyya. Naa si wajjiin haasawa yaaduma tokko, jechuma tokko qofaa si gaafadha jechuma lama qofa. Seelee jecha lamaan kan sirraa deebisaa naa deebista achi booda naa fi ati akka mana bal'aa wali baana. Tamaam. Kanaafuu dhaga'i iftuu. Arrarraa eegaltee seelee waan barbaachisu gama keessaatiin na bilbili. Yoo wanti takka sitti dhufte ati illee hunu bilbila kiyya dhaabadhuuti gama keessaa sinna bilbili bakkuma fedhe yoo jiraadhe samii yoo jiraadhe sittiin gabbu'a. Tamam bakkaan fedhe yoo jira fageenya adda nama baasu. Tamam kanaafu rabbii gaditti seelee rabbii gaditti arrarraa eegalee iftuu teenya si cinaan jira. Tanaattee waan boochuus takka hin jiru. Seelee ee kanaafu waan takka wanni boochuuf hin jiru. Seelee galatoomi horii buli eegala simattee kan na himatiin na simattee hangaan kaasirraa ture kanallee dhiifama naa godhu biliitii.

Rabbiin umrii barakaa qabdu walumaan nu haa kennu. Inshaa Allah bi'idhnillaah iftuu teenya irra daawwattoota keenyaaf seenaa asuma irra dhaabbanna. Hanga viidiyoo biraatiin walitti dechaanu daawwattoota hordoftoota keenya har'a iftuun hedduu takka gadditee jirti. Hedduu takka gadditee jirti. Seenee iftuun har'aan tana haasawallee sirriitti seenee hojii haasawuu hin dandeenye. Maaf dheengadda hedduu takka rifatte. Arra gaa sila mana kana keessa jiraadhe akkasitti jiruun tiyya wanni taate jette inshallah rabbiin hin goone ilmi namaa beeki biyya mootummaa bulchu waan ta'eef inshallah iftuun arra hedduu takka gadditee jirti na wajjiin haasoo haasoo dabarfachuu hin dandeenye iftu teenya asumarratti dhiifama naa godhi daawwattoota keenya hanga fiidiyoo biraatiin inshallah fiidiyoo gammachuutiin wali dachaanu sanbata sana dhaabbanna assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu iftu teenya galatamuu